מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת ביצה דף ל' ח עמוד ב'. לאמיר לייענען דף ל' ח עמוד ב' גאנץ אונטן ביי די צוויי פינטלעך. וכן הוא אישו ששאלה מחברתה. כ'האב א פרוי וואס זי האט געבארגט פון איר חבר'טע אביסל אינגרידיענטס, זי וויל גיין עפעס קאכן. זי וויל מאכן א טייג ס'פעלט איר אביסל וואסער, אביסל זאלץ, די שכנ'טע געבט איר דאס. זאגט די משנה, ווען ס'קומט צו תחום שבת, היות מיר ווייסן דאך אז נישט נאר די מענטש האט א חיוב צו אכטונג געבן פון תחום שבת, נאר דיינע כלים, דיינע זאכן האבן אויך א חיוב אז דו מוזט אכטונג געבן זיי נישט ארויסנעמען פון תחום שבת. זאגט די משנה אזוי, אז דיר מיט דיין חבר'טע, אפילו זי האט נאר אריינגעלייגט דא עפעס אביסל, למעשה אין מיין טייג ליגט דא וואסער וואס באלאנגט צו די שכנ'טע, ליגט דא אביסל זאלץ וואס באלאנגט צו די שכנ'טע, קומט דאך אויס אז אין מיין טייג איז דא עפעס א זאך פון מיך און א זאך פון זי, מוז איך אכטונג געבן תחום שבת, סיי מיין תחום שבת און סיי איר'ס איז אויף א פלאץ וואס מיר ביידע קענען אנקומען דארטן, אוודאי קענסטו נעמען דעם טייג אויף א פלאץ וואס מיר ביידע קענען נישט אנקומען, לאמיר זאגן איינער געמאכט א ערב לדרום, איינער געמאכט לצפון, און אונז האבן נישט קיין קאמאן גראונד, דארפסטו אכטונג געבן נישט ארויסצונעמען דעם חלה אויף א פלאץ ווי ביידע קענען נישט גיין. דערציילט די גמרא אזוי, כסליג רב אבא, ווען רב אבא איז ארויסגעגאנגען פון בבל האט זיך אויסגעלאזט אויפן וועג קיין ארץ ישראל, אמער האט ער געזאגט אזא תפילה, יהי רבו דעימא מילתא דתתקבל, כ'בעט דעם באשעפער, כ'גיי דארטן טרעפן די גדולי הדור, כ'גיי דארט טרעפן די חכמי ארץ ישראל, בעט איך די באשעפער כ'זאל זאגן עפעס א זאך וואס זיי גייען אננעמען, כ'וויל זיך נישט פארשעמען פאר זיי, כ'וויל זאגן עפעס א געלונגענע זאך, א זאך וואס זיי גייען אננעמען. יעצט כסליג לאסם ווען ער איז אנגעקומען צו דארטן אשכח האט ער געטראפן די גרופע אזוי לרבי יוחנן ורבי חנינא בר פפי ורבי זירא ואמרי לע אנדערע זאגן לרבי אבי ורבי שמעון בן פזי ורבי יצחק נפחא די יאסעווע וכאמרי די תלמידי חכמים פון ארץ ישראל זיצן צוזאמען און מען רעדט און לערנען אונז קומט ארויף אזא שאלה א מאי לאמיר דא פארשטיין די דין פון די משנה די משנה זאגט מיר אויף מיין טייג מוז איך יעצט אכטונג געבן די תחום פון מיך און די תחום פון די שכנ'טע. פרעגן זיי פארוואס? ולא בטל מים ממילך לגבי איסור. פרעגן זיי לכאורה דאך דא דא א דין פון ביטול. מן התורה, יעדע זאך וואס איז בטל ברוב, דאס הייסט איך האב א מיעד מיט א רוב, ס'מישט זיך אויס, די מינוט וואס איך האב רוב איז מיר דאס גענוג און ס'ווערט בטל. און פאר דעם, לאמיר זאגן, איך האב די בשר בחלב, איך האב מילך, אריינגעפאלן אין א טאפ פון פלייש, ווי לאנג אין מיין טאפ פון פלייש איז די רוב, אויב איז אויך די מילך וואס פאלט דא אריין, איז נישט קיין שום פראבלעם, איך קען נעמען מיין טאפ, איך קען עס עסן. יא, האבן די רבנישן דא מער דיונים, נושן טעם, שישים, אלע געוויסע אנדערע סארט נאמבערס. אבער מיט די רייסער, די מינוט וואס איך האב מער, די רוב איז מבטל דעם מיעט. און אויב אזוי, ווען ס'קומט צו בשר בחלב, ווען איך האב דא באמת א איסור פון בשר בחלב, איך קען נישט עסן בשר בחלב, נאר די מינוט וואס ס'האט זיך אויסגעמישט און ס'איז געווארן בטל, זאג איך די איסור פון בשר בחלב איז אוועק, ער איז עוועפארעיטעד, ער איז בטל געווארן, און פאר דעם קען איך יעצט דא גיין עסן. פרעגן זיי, לכאורה דא דארף זיין די זעלבע זאך, ווען אין מיין טייג ליגט דערויף פון מיך, יא די שכן האט עפעס אריינגעלייגט, אביסל זאלץ, אביסל וואסער, האט זי דאך דערמירט, איך אדער מירב, אויב איז דאך די איסור צו נעמען דעם טייג ארויס פונעם תחום וואלט געדארפט אוועקגיין, אזוי ווי בשר בחלב, די איסור גייט אוועק, די איסור ווערט בטל, אזוי אויך דא די איסור פון אריבערנעמען דעם חפץ אריבער דעם תחום, וואלט געדארפט ווערן בטל. דאס איז געווען די שאלה וואס די חכמי ארץ ישראל האבן געפרעגט.

שמעון האט איין קאפ פון חיתן, עס האט זיך אויסגעמישט. זיין חיתן מיט זיין חיתן האבן זיך אויסגעמישט. לאמיר דיר פרעגן, די עלף קאפ חיתן, וועם באלאנגט דאס? באלאנגט דאס נאר צו ראובן? אדער זאג איך ניין, ראובן האט צען, און שמעון האט איינס. אוודאי וועסטו מיר זאגן, די קאפ פון שמעון וואס ליגט דא אינעווייניג איז נישט בטל געווארן, איך פארשטיי איך קען עס נישט איידענטיפייען, איך פארשטיי עס ליגט דא אויסגעמישט, אבער צו זאגן אז זיין נאמען דא איז בכלל בטל געווארן, זיין גאנצע שם, זיין גאנצע בעלות דא איז פשוט אוועקגעגאנגען, ווייל איך האב רוב? דאס זאגט מען דאך נישט. און אויב אזוי וויל ער טענה'ן, די זעלבע זאך איז ביי אונזערע פאל פונעם תחום שבת. ווען דו קומסט צוגלייכן צו בשר בחלב, בשר בחלב האב איך איין פראבלעם, כ'האב א פראבלעם ס'איז דא אן איסור צו גיין עסן בשר בחלב צוזאמען. קומט מיר בטל, און די בטל איז מבטל דעם פראבלעם. האסט מער נישט דא קיין פראבלעם, ס'איז נישט קיין בשר בחלב, פראבלעם איז גאן. דא ווען איך וויל טון די זעלבע זאך, איך וויל פשוט מבטל זיין דעם פראבלעם דעם איסור פון תחום שבת, דאס ארבעט נישט. ווייל ס'נישט די איסור פון תחום שבת. די איסור פון תחום שבת איז פשוט א פועל יוצא. דאס הייסט אזוי, ווי לאנג איך האב דא צוויי מענטשן, יעדע מענטש וואס איז א בעל דבר דא, דארף איך זיי רעכענען מיט זיין תחום. די איינציגסטע וועג וואס איך קען אוועק נעמען דעם תחום, איז נישט דורך מאכן ביטול. די איינציגסטע וועג וואס איך קען אוועק נעמען די פראבלעם פון תחום איז, ווען איך בין מבטל זיין בעלות. ווען איך זאג דו ביסט שוין מער נישט באלעבאס, די מינוט וואס איך קען זאגן דו ביסט שכן, דו ביסט שוין מער נישט באלעבאס, איך קען מבטל זיין דיין בעלות, אוטומעטיקעל האב איך נישט קיין פראבלעם מיט דעם תחום שבת. ביי בשר בחלב בין איך נאר מבטל דעם איסור. דא בין איך נישט מבטל דעם איסור. דא דארף איך מבטל זיין יענעמ'ס בעלות אויף דאס וואס ליגט דא אינעווייניג אין מיין טייג. און דאס קען איך נישט טון דורך איסור. הא ראיה דו זעסט דאך די צוויי מענטשן, שמעון'ס קו איז דא אויסגעמישט און שמעון בלייבט דא א מאן דאמר, איך קען נישט מבטל זיין אז דו האסט גארנישט דא אינעווייניג, דו האסט דא אינעווייניג. ווי מ'העט זיך צוטיילן, דאס איז א סעפערעט שמועס. אבער אוודאי שמעון'ס נאמען גייט נישט אוועק פון דא. דאס הייסט ביטול קען נישט מבטל זיין א שם דבר. די ביטול קען נישט מבטל זיין דעם בעלות וואס ליגט דא אינעווייניג. און פון דעם זאגט רבב א, זאגט מיר די משנה זייער קלאר, היות די שכנ'טע האט א בעלות דא אינעווייניג, ביטול איז נישט בכח זי אויס בעלות צו מאכן, אויב איז אוודאי האסטו דא א טייג, באלאנגט די טייג צו דיר, מיט די שכנ'טע צוזאמען, דארף מען אכטונג געבן זאל נישט אויסגיין פון תחום שבת, נישט אויף א פלאץ וואס ביידע קענען נישט אנקומען דארטן. אך יחיאלי, כ'האב אים אויסגעלאכט. רבבה, שיין אבער מ'האט דיך אויסגעלאכט. דאס הייסט, דער חכם פון ארץ ישראל, זיי האבן נישט אנגענומען דעם תירוץ, זיי לאכן אים אויס. אמר לי, האט ער געזאגט צו זיי, גלסייכי שקלי? כ'האב עפעס צוגענומען מיט ענקער קלייד? וואס לאכסטו מיך אויס? הודי אך יחיאלי, כ'האב אים נאכמער אויסגעלאכט. אמר רבי הושע, זאגט רבי הושע, שפע אויף את דאחיך עלי. זיי האבן אים זייער גוט אויסגעלאכט, זיי האבן גוט געטון מען האט אים אויסגעלאכט. און לאמיר אויסשמועסן שיטת רבי יושע, און שפעטער מיר זעהן אינעווייניג. און מאכן לאמיר דא מאכן א שטיקל הקדמה. ווען ס'קומט צו ביטול, דערווייל האט מען פשוט געזאגט מן התורה, די מינוט וואס איך האב רוב, איז רוב מבטל דעם יוט. און אין אמת'ן איז דא מער פרטים צו דעם. דאס הייסט ס'ווענדט זיך וואס איך פרוביר דא צו מבטל זיין. ס'איז דא א מאל וואס בשר בחלב מישט זיך אויס, א ליקוויד, די מילך, צוזאם מיטן פלייש, צוויי פארשידענע זאכן, זיי האבן בכלל נישט קיין שייכות, די צוויי זאכן מישן זיך אויס, דאס הייסט מין בשאינו מינו, צוויי פארשידענע זאכן אינגאנצן. שפעטער האב איך א אנדערע סארט זאך וואס מישט זיך אויס, צוויי מאל פלייש, א כשר'ע פלייש מיט א טרייפענע פלייש, דם כשר דם פסול, די זעלבע אבדזשעקט, די זעלבע זאך, נאר למעשה זענען זיי אנדערשט, ווייל איינס איז כשר, איינס איז טרייפה. איז לאמיר אנכאפן פלייש מיט פלייש, אדער מילך מיט פלייש. אז דו העסט אריינקלערן, וואס איז מער פשוט צו זאגן אז ס'ווערט בטל? אז איינער פרעגט דיך, איינס פון זיי איז זיכער בטל, וועלכע איז דער זיכער? דער מין במינו, אדער מין בשאינו מינו? איז אוודאי די תירץ אויף דעם, די מין בשאינו מינו, דאס איז פשוט אז דאס ווערט בטל. פארוואס? ווייל ווען איך האב א זאך וואס זענען נישט קיין צוויי די זעלבע זאך, ווי למשל די מילך וואס פאלט אריין אין די טאפ פון פלייש, די מילך וואס פאלט דא אריין, די מינוט ס'איז אריינגעפאלן דא אינעווייניג, עדכ די פלייש איז רעוו, קומט אויס מיין מילך ווערט בטל. די מילך איז אויס מילך, ס'איז אויס קאליר מילך, ס'איז אויס טעם מילך, יא ס'ליגט אביסל אינעווייניג, אבער קענסט נישט גיין ארויסברענגען דא מילך, די מילך איז גאן, ס'איז אלעס צו פארוואסערט, פארשווימט, דער אינעווייניגס ליגט דער אינעווייניג אין דעם טאפ. און פאר דעם איז זייער מסתבר צו זאגן, ווען איך האב צוויי פארשידענע זאכן, דער מיעוט באקומט דעם טעם פונעם רוב, ער ווערט איבערגענומען ביים רוב, און פאר דעם פארשטיי איך זייער פשוט, אקעי, קען איך זאגן ס'ווערט בטל, קען איך זייער גוט פארשטיין. נאר אין א פאל וואס איך האב צוויי די זעלבע זאכן, כ'האב פלייש מיט פלייש וואס מישט זיך אויס. דא איז דא אפשר טעם צו זאגן, ס'ווערט נישט בטל, ווייל מיין פלייש, אפילו ס'פאלט אריין אין נאך פלייש, אבער מיין פלייש איז געבליבן די זעלבע פלייש ווי ס'איז געווען פארדעם און נאכדעם וואס ס'איז אריינגעפאלן אינעם טאפ, ער האט זיך נישט געטוישט, ער האט נישט באקומען עפעס פונעם אנדערע פלייש, ער איז פלייש און ער איז פלייש, דאס הייסט זיי האבן זיך גארנישט געטוישט. ביי די מילך פארשטיי איך, די מיעוט ווערט איבערגענומען ביים רב, אקעי קען איך דערהערן זאגן בטל. מה שאין כן טאמער ס'איז צוויי די זעלבע זאכן ווערט דאך גארנישט איבערגענומען דא, און אויב אזוי איז דא א צד צו זאגן אז ס'נישט דא קיין ביטול. און פאר דעם די אמת אריין איז אז דאס איז טאקע א מחלוקת רבי ד מיט רבנן. יעדער איינער האלט אז מין בשאינו מינו איז צוויי פארשידענע זאכן, אוודאי ווערט עס בטל. ס'ווערט איבערגענומען, אוודאי ווערט עס בטל. אקעי מדרבנן איז נישט דא שיעורים אין דעם, דאס איז א צווייטע שמועס. אבער אוודאי ווערט עס בטל. מין במינו די זעלבע זאך, אויף דעם האב איך יעצט א מחלוקת רבנן מיט רבי איד. רבנן זאגט מיר זאלסטו וויסן ס'ווערט בטל, רבי איד זאגט ניין ס'ווערט נישט בטל, ס'איז מין במינו, ער ווערט נישט איבערגענומען, ער ליגט דא אינעווייניג יעצט, אבער די זעלבע שטיקל פלייש פאר ער איז אריינגעפאלן און נאך ער איז אריינגעפאלן, און פאר דעם זאלסטו וויסן איינער איז בטל. און אויף דעם קומט יעצט רבי יושע און ער זאגט צו זאגט צו ר' באבע, דו ווייסט איך האב אים לאכן, און באמת זענען זיי גערעכט, גוט האבן זיי געטון זיי האבן געלאכן אויף דיך. ווייל לאמיר איבער'חזר'ן דעם משל וואס דו האסט מיר דא געגעבן. דו האסט מיר געברענגט א משל, ראובן האט חיתון, שמעון האט חיתון, און ס'האט זיך אויסגעמישט. לאמיר דיר פרעגן אזוי, פארוואס האסטו גערעדט פון חיתון מיט חיתון? פארוואס האסטו נישט געברענגט א משל, איינער האט חיתון און איינער האט שעורים? און דאס איז די זעלבע מעשה, וואס פארדיר איך מיט דעם? ווייל איך פארדיר ווען איך רעד פון מין בשאינו מינו, דאס הייסט רעד איך דא פון א זאך וואס איז באמת די שפיץ, דא אוואדי דא ביטול. און אויב קומסטו מיר זאגן, ס'איז דא ביטול, ביטול ארבעט, אבער ביטול ארבעט נאר פאר אזוי ווייט אז א איסור קען איך מבטל זיין, אבער שם בעלות, דאס קען איך דיר נישט אוועקנעמען. וואלסט אים געזאגט א מודיגע חידוש, און איך וואלט פארשטאנען, מה דאך ביי מין בשאינו מינו, קען איך בל עס נישט אוועקשטופן דורך ביטול, איז אוודאי ביי מין במינו קען איך עס נישט אוועקשטופן. נאר יעצט וואס דו ביסט מיר געקומען, און דיין משל וואס דו האסט גענוצט, איז מין במינו, דעד חיטים און עד חיטים, ס'האט זיך אויסגעמישט, פארשטיי איך אז דווקא אין דעם פאל האסטו גערעדט, און דווקא דא זאגסטו מיר אז ביטול אין אזא פאל, דא העלפט עס נישט אויף צו מבטל זיין יענעם בעלות, יענעמ'ס בעלות בלייבט דא אייביג. און אויב אזוי וויל איך דיר פרעגן, פארוואס האסטו נאר גערעדט פון דעם? ווייל דו אליינס ביסט מסכים אז ביי מין בשאינו מינו, אוודאי העלפט די ביטול יא אויף צו אוועקשטופן יענעמ'ס בעלות. און פאר דעם טענה'ט רבי אושר, אזוי ווי ביי מיר בשאינו מינו, העלפט ביטול אויף צו מבטל זיין יעמס בעלות, אזוי אויך איז ביי מיר במינו, העלפט יעצט ביטול אויף אפילו אוועקצושטופן בעלות. דאס הייסט, וואס דו רבי האסט פריער געטענה'ט, אז ביטול קען נישט אוועקשטופן די שכנ'טע, די ביטול קען נישט אוועקנעמען די בעלות וואס די שכנ'טע האט דא אום מיין טייג, דאס איז נישט אמת. ווייל דו ביסט אויך מודה צו מיך אין א פאל וואס ביאים בשאינו מינו, און איך זאג דאס נישט דא קיין חילוק. די מינוט וואס איך האלט פון ביטול, קען ביטול מבטל זיין א איסור, קען ביטול מבטל זיין די שם בעלות פון דא. און פאר דעם זאלסטו וויסן, די מינוט וואס איך בין מבטל עפעס, ווייל איך האב א מיעוט וואס איז אריינגעפאלן אין רוב, קען איך יעצט גיין אוועק שטופן יענעמס בעלות דא. און אויב אזוי קומט אויס מיין טייג, וועם באלאנגט מיין טייג? נאָר די באַלעבאָסטע, די שכנטע, זי האָט גאָרנישט, זי איז בטל געוואָרן. און אויב אַזוי, פֿרעגן זיי זייער גוט, אויב אַזוי, פֿאַר וואָס די משנה זאָגט מיר, אַז איך דאַרף אַכטונג געבן פֿאַר די טרומפּ פֿון ביידע מענטשן? לאָמיר דאָס זען אינעווייניק. זאָגט אַזוי, אמר רב אוישי, שפּי אָבֿר דאחיך יעלעך, ס'איז גוט, אַז מ'האָט געלאַכט אויף דיך. ווײַל מה ישנו חיטים בשעורין, דלא כאומר ליהי? פֿאַר וואָס האָסטו נישט דערמאָנט דעם משל פֿון ריוון מיט שמעון, אַז איינער האָט חיטין און איינער האָט שעורין? דאס הייסט איינער האט א קו חיטין און איינער האט ניין און איינער האט צען קווין פון שעורים, פארוואס האסט נישט דערמאנט אזא משל? פארוואס ביסטו געבליבן ביי חיטין מיט חיטין? פארוואס האסטו נישט געזאגט חיטין מיט שעורים? דהוה ליה מין בשאינו מינו, וואס דאס וואלט דאך געווען א פאל פון מין בשאינו מינו, און מין בשאינו מינו בטל. אויב איז אוי אזוי ווי דו פארשטייסט דארטן, דו האסט נישט געוואלט דאס רעדן, ווייל מי מש אינו ביטול איז בטל, און בטל מיינט אפילו צו אוועקשטופן יענעמ'ס בעלות, אוודאי וועסטו מוזן צאלן שפעטער אבער די בעלות קען איך אוועקשטופן, אויב איז אוי חיתן בחיתן נמי, נהי דלא רבי דלא בטל, ביסט גערעכט טאקע ס'דא א שיטה וואס האלט אז ס'ווערט נישט בטל ביי מין במינו, אבער מיר פסק'ן דאך לרבנן, און לרבנן מבטל מבטל בטל, און לפי רבנן וועט עס ווערן בטל. און פאר דעם טען איך צו דיר, לאמיר עס אנקוקן אויף א אנדערן בליק. דו רבי אבער ווילסט מיר זאגן אז דווקא ביי מין במינו העלפט ביטול נאר צו מבטל זיין דעם איסור אבער נישט די בעלות. אבער טענת רבי יושע דו אליינס ביסט דאך מסכים, אין א פאל פון מין בשאינו מינו, ביסטו אויך מסכים אז די ביטול קען סיי מבטל זיין דעם איסור און סיי די בעלות. און פאר דעם זאגט רבי יושע זאלסטו וויסן, וואס דו האסט מיר געזאגט ביי מין במינו קען איך נישט מבטל זיין בעלות, דאס איז נישט אמת. און אזוי ווי ביי מין בשאינו מינו קען איך מבטל זיין בעלות, אזוי אויך ביי מין במינו בין איך בכח צו גיין מבטל זיין בעלות. און אויב אזוי אז איך קען מבטל זיין בעלות מיט דעם וואס איך האב ביטול, פרעגן די חכמי ארץ ישראל זייער גוט, ס'דא ביטול, יענעמ'ס נאמען, זי איז נישט קיין מאן דאמר דא, ס'דא דא ביטול, אויב אזוי איז זי איז דאך ארויס פון די בילד, אז זי איז ארויס פון די בילד זאל איך קענען נעמען מיין טייג צו ווי איך דארף נעמען, און פון דעם דער תירוץ וואס דו רבי אבא האסט מיר געוואלט געבן, ס'איז נישט אמת, האב מיר אנגעהויבן צו לאכן אויף דיך, ווייל וואס דו זאגסט איז נישט ריכטיג.

דא איז געווען אזא סארט מעשה. ריווען האט געהאט א גרויסע גורן, א גרויסע סטארעדזש דארטן פול מיט חיטים. ער האט פלאנט צו פארקויפן. יעצט בשעת ווען מען מאכט דאש, ווען מען טרעשט די גאנצע חיטים, כאפן זיך מיט אביסל שטיינלעך, און דאס שפעטער גייט אריין אינעווייניג אין די אוצר, בשעת עס ליגט דארט ליגט אלעס צוזאמען אויסגעמישט, און עס איז זייער נארמאל. ווען ריווען גייט יעצט פארקויפן זיין תבואה, פארקויפט ער לאמיר זאגן א קילא פון ווייץ, און אינעווייניג ליגט אביסל צרורות אינעווייניג אויכעט. דאס איז גאנץ נארמאל. און אפילו פארקויפט באמת א קילא, אדער פארקויפט עפעס א געוויסע מאס פון חיטין, אין די מאס ליגט אביסל שטיינעלעך אינעווייניג. און איך הייס נישט אז דורך דעם האב איך דיר אויסגענארט, דאס איז זייער נארמאל, דאס ווערט בטל כולי צו די חיטים, דאס איז א חלק פון דעם פעקעדזש, דאס קומט מיט, אביסל צרורות קומט מיט דעם חיטים. יעצט דער ריבן האט געהאט א חבר שמן, צו קלוג איז ער נישט געווען, און ער האט געזען דא א גרויסע גורן, ער זעט דא אין ווייניג שטיינדלעך, הייבט אן אויסצוקלייבן די שטיינדלעך, און ער קומט צו זיין חבר קוק איך האב דיר געטון א מודיגע טובה, איך האב דיר אויסגערייניגט דיין גאנצע פלאץ, די אלע שטיינדלעך האב איך אלע ארויסגענומען. קומט עס רופן עס שרייט צום חי וקיים, שוטה וואס דו ביסט, יעצט ווען איך גיי פארקויפן מיין גאנצע וואג, ווען איך גיי נעמען דא מיין ווייצן איך גיי עס אויפלייגן אויפן וואג, אויף איינמאל וועגט עס אביסל ווייניגער, דאס הייסט פריער האב איך געקענט מיטרעכנען די שטיינער און דאס איז געווען א חלק פונעם פעקדזש וואס יענער האט באקומען, יעצט מוז איך צולייגן מער ווייצן כדי צוצוקומען צו א קילא, ווייל פריערס מעג קומען שטיינער יעצט האב איך מער נישט קיין שטיינער די האסט זיי ארויסגענומען און פארדעם בעט איך דיר האלא די שומער די דארפסט מיר עס צאלן די האסט מיר געמאכט א היזק די האסט מיר צוגענומען דא אה עס איז היינט די שטיינער האבן בכלל נישט קיין שוויות די שטיינער זענען גארנישט וואס זענען שטיינער זיי האבן עפעס א ווערד זיי האבן גארנישט קיין ווערד און נאך אלץ זאג איך אז ראובן קען דא קומען טענה'ן די שטיינער זענען מיינס איך האב א בעלות אויף דעם די האסט מיר דא געמאכט אן היזק און אויב אזוי זעה איך דאך פון דא עלמא כולי חסרין. אז ווען א מענטש נעמט ארויס אפילו א זאך וואס האט גארנישט קיין שוויות, ווי א שטיין, ס'איז גארנישט ווערד, אבער למעשה האסטו מיר דא געמאכט א שאדן, קען איך קומען טענה'ן, רבי דו דארפסט מיר צאלן, די שטיינער זענען מיינע, איך האב בעלות אויף דעם. און אויב אזוי זע איך פון דארטן אז איך קען האבן בעלות אויף א זאך אפילו וואס האט קיין שום שוויות נישט. איך קען האבן בעלות אויף א זאך, ס'איז גארנישט ווערט, אבער אין די סירקעמסטענסעס וואלט עס געווען ווערט, קען איך קלעימען אוינערשיפ אויף דעם, איך האב בעלות אויף א זאך, אפילו ס'איז באמת גארנישט ווערט. און אויב אזוי וועט די גמרא זאגן, הכי נמי כלי לחסרא, אזוי אויך דא ביי די טייג, די מינוט אפילו וועסט מיר זאגן, דא איז דאך אביסל בעסער, זאל איינער קומען ארויסנעמען דא די זאלץ, זאל איינער דא קומען ארויסנעמען די וואסער, האט ער עפעס צוגענומען, ס'איז נישט ווערט אסאך אבער עפעס איז עס ווערט, און אויב אזוי, מה דיך דארטן ביי די שטיינער, קען דער באלעבאס זאגן אויף א זאך וואס האט נישט קיין שום שוויות, איך האב בעלות אויף דעם, איז אוודאי דא ביי די טייג וואס דער שכן טו האט עפעס שוויות אין דעם, אוודאי זאגט זי איך בין באלעבאס דא. און פאר דעם טענה'ט ער יעצט רב ספרא, ס'נישט אמת, און איך נעם עס נאך א סטעידזש ווייטער ווי מ'האט פריער געלערנט. און פאר דעם זאגט אבסאפ פאר זאלסטו וויסן, איך האלט יעדעס מאל, ס'איז נישט דא אזא מושג אז א מענטש זאל קענען מבטל זיין בעלות, ווייל אפילו אויף א זאך וואס האט שוין קיין שום שוויות נישט קען איך האבן בעלות, איז זיכער דא אויף א זאך וואס האט עפעס שוויות, אוודאי האסטו בעלות, און די בעלות וועט קיינמאל נישט אוועקגיין דורך ביטול, און אויב אזוי קומט דאך אויס וואס דיר רבי אבא האסט פריער געוואלט זאגן איז ריכטיג, און איך נעם עס נאך א סטעפ פערדער, רבי אבא האט נאר געוואלט דאס זאגן אויף מין במינוי, און רבי סאפרא זאגט מיר ניין איך קען עס אפילו זאגן אויף מין בשאינו מינו, אז ביטול האט נישט די כח אוועקצושלעפן יענעמס א זאך, די בעלות בלייבט אייביג אויף דעם. נאר ווי אזוי טענה'ט די גמרא, זאגט רב ספרא, וואס רב אבד האט געזאגט איז זייער זייער גוט, און ער איז גערעכט, איך קען נישט מבטל זיין בעלות, ביי תחום, ווי קען איך אוועק נעמען די מעשר און תחומים, נאר דורך דעם וואס איך רימאוו יענע מענטש פון די פיקטשער, און יענע מענטש קען איך נישט מבטל זיין, זיין נאמען קען איך נישט ארויס רייסן פון דא דורך ביטול, און פאר דעם זאגט מיר די משנה, אה קענסט נישט אוועק נעמען זיין נאמען, פיין, ביסטו סטאק מיט יענעם, האסטו די שכן די דא אינעם בילד, מוזטו דיך רעכענען מיט איר תחום. און פאר דעם טענה'ט רב ספרא, וואס רב אבד האט געזאגט איז א מורא'דיגע תירוץ, א גוטע תירוץ, און מיין חטא הייסט מ'זאל דא ניין לאכן אויף אים. און איך זאג אפילו מער ווי יענער זאגט רב ספרא, אבער לאמיר נישט אריינגיין וואס איך האלט, די ווארט איז רב אבד'ס ווערטער האט ריכטיגע ווערטער, און די לאכן אויף אים האט נישט קיין הענט און פיס. אמר לאביי, זאגט יעצט אבער אביי צו רב ספרא, ולא שני ליה למה ביי ממון שיש לו טובין לממון שאין לו טובין? קומט אביי מיט א נייע געדאנק, און זאגט אביי ס'איז דא אביסל מחלק זיין צווישן די צוויי מעשות, די צרורות מיטן טייג איז נישט די זעלבע זאך. דאס הייסט, ביי די צרורה זאגסט מען אז איך קען נישט מבטל זיין בעלות. זאגט אביי, יא, דו ווייסט פארוואס? ווייל ביטול ארבעט נישט אויף א זאך וואס א מענטש האט אויף דעם א תביעות, א מענטש, דאס איז מיינס. ס'איז ממש יש לו טובין. דער ראובן פארלאנגט עס, ס'איז מיינס ווייל איך האב דא א שאדן. אה, די מינוט וואס ער פארלאנגט עס, אה, אויף א זאך וואס פארלאנגט ארבעט נישט קיין ביטול. מה שאין כן ביי די טייג, קיינער פארלאנגט נישט דעם טייג, די שכן טע בעט יעצט געב מיר צוריק דאס וואסער, געב מיר צוריק דער זאלץ, ניין מ'האט אפגעמאכט יעצט ערשט באקומען זונטאג, יעצט אויף יום טוב, יעצט איז עס מיינס. סאו דו גייסט נאר צוריק באקומען מארגן, היינט איז דאס ממש איין לטובים. און פאר דעם טענה'ט אביי, אויף ממש איין לטובים קען איך האבן ביטול און מבטל זיין אפילו יענעמ'ס נאמען, איך קען אים אראפנעמען, זיין שם ווערט אויסגעמעקט. אויף א זאך טאקע וואס איז ממש יש להם טובין, ווי למשל די צרורות, דא ביסטו גערעכט אז ס'ארבעט נישט ביטול. אבער ביטול ארבעט יא אויף א פאל ווען ס'איז נישט דא קיין ממש יש להם טובין, ווען קיינער בעט עס נישט, ס'איז פשוט לופט געשעפט, ס'האט קיינער, די הארץ וויל עס קיינער נישט צוריק האבן, אויב אזוי ארבעט ביטול יא, און אויף אזוי ווייט אפילו יענעמ'ס נאמען ארויסצונעמען. און פארדעם די שכנ'ס נאמען דארף ארויסגיין דא פונעם בילד. ווייל ביטול ארבעט וועסטו ממש איין לטובין, אז ס'וואלט געווען ממש יש לטובין ווי למשל ביי די צרור ביסטו גערעכט, און פאר דעם קומט אבי און ער מאכט א חילוק דא איז עס ממש יש להם טובים אדער ניין ס'איז נישט ממש יש להם טובים. אמר ליה זאגט רב ספרא צוריק צו אביי, ולטעמיך, לפי דיך, וואס לפי דיך איז משמע כאילו ווען ארבעט ביטול ווען ס'איז ממש אין להם טובים, אז ס'איז ממש יש להם טובים, ביטול דאזענט ווארק, גארנישט, אויס ביטול. דאס הייסט דו מאכסט מיר א חילוק ווען ארבעט ביטול יא און ווען ארבעט עס נישט. אויב ס'איז ממש יש להם טובים, ארבעט ביטול נישט. אז ס'איז ממש אין להם טובים ארבעט ביטול יא. אויב אזוי לאמיר דיר פרעגן אזא קשיא. הא דאמר רב חיסדא. רב חיסדא האט געזאגט א אינטערעסאנטע דין אויף שיטת רבי הידא. לאמיר זיך נאכאמאל דערמאנען, רבי איד האט אונז דאך געזאגט, ווען ס'קומט צו מין במינוי, זאלסטו וויסן, איך קען עס נישט מבטל זיין. מין בשאינו בינוי, האבן מיר שוין געזאגט, ס'ווערט עפעקטעד, ס'ווערט איבערגענומען ביי די רוב, אוודאי ווערט עס בטל. אבער מין בשאינו מינוי, טענה'ט רבי איד, די פלייש בלייבט פלייש, און אז ס'ווערט אויסגעמישט און אסאך, דאזענט העלפ מי, ווייל די פלייש בלייבט א שטיקל פלייש. און פארדעם זאגט רבי איד אינו בטל. און אויף דעם האט רב חיסדא געזאגט, אויף דעם דין וואס דו קומסט מיר דא זאגן, ס'דא א עקסקלוזשן צו דעם. די מין בשיינ, די מין במינוי, וואס דו זאגסט מיר אז ביטול ארבעט נישט, זאגט הרב חסדא, ס'ווענדט זיך אבער וואס פאר סארט מין במינוי. און ער זאגט אזא סארט פאל. נבילה בטלה בשחיטה, לפי שאפשר לשחיטה שתעשה נבילה. זאגט ער, האבן די געבן אזא סארט פאל. א מענטש האט א גאנצע בארג פון געשאכטענע כשר'ע פלייש. לעבן דעם האט א שטיקל נבילה. איז נבילה האט זיך אויסגעמישט, און אלעס איז אריינגעפאלן אינעם גרויסן פייל, ס'הייסט נבילה געדארף יעצט בטל ווערן אינעם געשאכטענעם פלייש. פון אויבן אויף וואלסטו מיר געזאגט, מין במינו, רבי ד, נע, נישט דא קיין ביטול. דאס איז פלייש, דאס איז פלייש, קען עס נישט בטל ווערן דא אינעווייניג. און אויף דעם זאגט רב חיסדא, זאלסטו וויסן, אין אזא פאל דא טאר רבי ד יא האלטן אז ס'איז דא ביטול, און איך העל דיר מסביר זיין פארוואס. ווייל הגם פון אויבנאויף זעען זיי אויס די זעלבע, דאס איז פלייש און דאס איז פלייש, עסט אביסל אריינקראצן עסטו זען ס'איז דא חילוקים צווישן די צוויי זאכן. פארוואס? ווייל נבילה איז א טמא'נע פלייש. שחיטה איז נישט קיין טמא'נע פלייש. יעצט איז דא אמאל א וועג אז די גע'שחט'נע פלייש זאל ווערן טמא? ניין. און פאר דעם קוקט דאס אן אז דאס איז איין סארט פלייש, דאס איז א אנדערע סארט פלייש, נבילה איז א טמא'נע פלייש, שחיטה איז א נישט קיין טמא'נע פלייש, דאס הייסט פון אויבן אויף איז פלייש פלייש אבער דאך אנדער די הוד האבן זיי אנדערע דינים. דאס איז א זאך וואס קען ווערן טמא, דאס איז א זאך וואס איז מטעם, נישט קען, דאס איז א זאך וואס איז מטמא, במגע, במעשה, און דאס איז נארמאל געשאכטן פלייש וואס איז נישט מטמא. קומט אויס אפילו די קוקסט עס אן פון אויבן אויף, אה, פלייש פלייש, אבער זענען דאך נישט די זעלבע. און פאר דעם זאגט רב חיסדא נבילה בטילה בשחיטה, דער שטיקל נבילה וואס פאלט אריין די שחיטה, עט עס ווערן בטל דארט אינעווייניג און איך קען עס עסן די שחיטה, לפי שאי אפשר לשחיטה שתעשה נבילה, די שחיטה קען קיינמאל נישט אנקומען צו די זעלבע לעוועל ווי נבילה, קומט דאך אויס האב איך דא צוויי סארטן מינים, איז עס מין בשאינו מינו, און איך ווידער האלט איך ביי מין בשאינו מינו, אויב מין בשאינו מינו קען ווערן בטל. ווען ס'איז מין במינו האלט איך נישט, אבער מין בשאינו מינו, דאס איז דאך מין בשאינו מינו, ווייל איינס איז יא א זאך וואס קען ווערן טוב, איינס וואס נישט, אויב איז ער אוודאי קען עס ווערן בטל. נאר די פארקערטע פאל, שחיט נבילה, אויב שחיטה, אבער טאמער האב איך פארקערט, כ'האב איין געשאכטענע שטיקל, איינער בתילה בנבילה, אז דאס פאלט אריין אין נבילה, אויף דעם זאג איך דיר זאלסטו וויסן דאס קען נישט ווערן בטל, לפי שאפשר לנבילה שתעשה שחיטה, ווייל נאך ס'קען זיין, די נבילה קען אנקומען צו די מצב צו די לעוועל פון שחיטה, דאס הייסט, הגם נבילה איז באמת א זאך וואס איז מטמא, אבער ס'איז נאר מטמא ווילאנג ס'איז גוט, ווילאנג ס'איז פריש, ווילאנג א גר קען עס עסן. די מינוט וואס די גר קען עס שוין נישט עסן, וועט ער אויך אויס טמא. קומט דאך אויס, די נבילה איז א זאך וואס וועט אויס טמא. שחיטה איז אויך נישט קיין זאך וואס איז טמא. און וועגן דעם זאגט ער, לפי שאשא לנבילה שתעשה שחיטה, קומען זיי דאך אן אויפן זעלבן לעוול, קומען זיי אן אויפן זעלבן פלאץ, איז דאס דאך א דין פון מין במינו'ו. אין די מינוט וואס איז מין במינו, קומט יעצט אויס, מין במינו קען איך שוין מבטל זיין. און דארטן קומט ארויס גראדע א קילע דערפון, וואס איז יעצט טאמער די עסט האט אנגערירט טומאה, אנגערירט תרומה, דארף איך יא פארברענען נישט פארברענען, דאס איז א עקסטער שמועס. די ווארט איז נאר, אז דו וואלטסט געמיינט אייביג אין אזא סארט פאל, רבי'ן זאגט מין במינו איז איינער בטל, אויף דעם זאגט ער מ'דארף אביסל קוקן ווייטער, קוק נישט נאר אין די פראדאקט, דארפסט אנקוקן למעשה ווי גייט די פראדאקט אנקומען צום סוף. אקעי. נו אויף דעם פרעגט די גמרא יעצט. דאס איז בעצם א סייד פוינט וואס איך וויל דא מאכן. אבער וואס איך וויל ארויסברענגען פון דארטן איז, אז ס'איז דא אזא געדאנק אז ס'איז דא ביטול. און דער משל רעדט שוין פארוואס, מ'וועט שוין זען די גאנצע קשיא איז באמת א פשוט'ע קשיא, פארוואס דארף עס אזוי לאנג מאריך זיין? איה משהו. אבער אויף דעם פרעגט ער יעצט, הכי נמי דכי איסלאי בעלים לא בטלו? לפי דיך אביי, זאגסטו מען ווענדט ארבעט ביטול, דאס איז נאר ווען ס'איז א זאך וואס ממש אין לה טובים, אז ס'איז דא טובים קען נישט דא קיין ביטול. דאס הייסט, קומט דאך אויס אז אין יעדעם פאל וואס ס'איז דא ביטול, איז דא נאך א קאנדישאן, איז עס ממש שיש להם טובים אדער איז אין להם טובים? דאס הייסט ס'איז נישט נאר וואס פאר סארט פראדאקט ס'איז, אויך מוז איך קוקן לפי די חביה, איז דא איינער טבעיה, אויב איינער איז טבעיה נישטא קיין ביטול האסטו מיר געזאגט, אויב ס'איז נישטא קיין טבעיה דעמאלטס איז דא ביטול. דאס הייסט למשל אין דעם פאל דא, מוז איך קוקן, איך האב דא פלייש, לאמיר זאגן איך האב גע'שחט'ן צוזאמען מיט נבילה, מוז איך קוקן ערשטנס, איז דא בכלל דא דינא ביטול? און אפילו לאמיר זאגן ס'וואלט יא געדארפט ווערן בטל, אבער איין מינוט, איז דאס מאמין שיש להם טובים אדער נישט? אויב ס'איז אין להם טובים, פיין קען איך ווייטער גיין מיט ביטול, אויב ס'איז נישט דא קיין טובים, אויב ס'איז יא דא טובים, איז נישט דא קיין דין פון ביטול. און איך זעה דאך נישט מ'מאכט אזא חילוק, מ'קוקט יעדעס מאל וואס פאר סארט פלייש איז דאס, איז עס יא יש להם טובים אדער נישט להם טובים. און אויף דעם זאגט ער יעצט ווייטער, וכי תי' מוכי נמי, אפשר זאג ווייסט וואס יא, מען דארף טאקע אייביג בודק זיין איז עס מום שיש להם טובין אדער איז עס נישט קיין מום שיש להם טובין, און אויב ס'איז יש להם טובים איז נישט דא קיין דין פון ביטול. אויף פרעגט ער יעצט ווייטער והתניא אמר רבי יוחנן בן נרי, חפצי הפקר קונה און שביסה, אף על פי שאין להם בעלין. כאפסט חפצים פון הפקר, זיי זענען קונה שביתה, טרעפסט עפעס א געוויסע זאך, דארף איך אכטונג געבן ווי ווייט קען איך יעצט דאס נעמען, אפילו עס האט נישט קיין בעלים, דארף איך יעצט אכטונג געבן און נישט ווייטער נעמען דעם חפץ ווייטער ווי איך האב עס דא געטראפן, אף על פי